Хәерле көн, кадерле авылдашлар! Әз булса да, әз булсак та, үзебезне күрсәтеп, бер-беребез белән аралашып, бүгенге көнне истә кадрлар итеп үткәрик әле. Кат итеп суламагыз, биемәгез монда, иргә урамда, биючене диплом көтә. Җырларга монда да чыгарга мөмкин. Әйдәгез, матур итеп, бүген көнен истә калырлык итеп уздырыйк аны. Сүзне Вәсилгә бирәбез, утырыгыз. Миңа бирәбез. Әйе. Вәсилнең әйтер сүзләре бар. Башта Вәсилдән башлыйк, берничә секунд да тапшырып җибәрәсе киләме? Мин инде елдагыча, гадәтемчә, бераз отчет биреп китәсем килә. Узган еллары Янчук көне үткәргән вакытта монда банка куелган иде. Банкага кемнең зират йортының акчасы бирелми калган, шулар бирде. Ун мең сигез йөз акча җыелган иде. Менә шул вакытта. Калган акчалар ике мең биш йөз алдан алган булган. Менә шуларның кая киткәне турында мин отчет биреп китергә тиеш. Шулай бит? Так. Барысы зират йортына җыелган булган 66 мең 500 сум акча. Аны биргән 88 кеше. Списогы бар. 88 кеше биргән. И менә шул акчаларны кая китерергә килгән. Тотылган чыгымнар йорт төзергә киткән 47500 айратка бирелгән. Нигезенә киткән 300 сум, айга киткән 3000. Так, краскага киткән 2150, көрәкләргә 460 киткән. Аннан соң узган ел менә бу балыкта җыелган акча в основном китте күпер төзелешенә. Айрат шушы күперне полностью үзем төзим дип үз өстенә алды. Сез җыештырыгыз, эшләгез, бөтен акчасын үзеннән күтәрәм. Шуннан без Шуннан без кем эшләтергә дип узап уйламадык, Русланга шалтыратып, Русланга шалтыратып, Руслан алынды бу эшкә. Шуннан Руслан, рәхмәт аңа, команда җыеп, Мөнир, Мөнирнең малае, Мәхмүд. Мәхмүд ул командаға да кермәгән, яне балдасын тотып төшкән ул. Булышырга бит. Шуннан командага кереп калды, менә алар күп белән бергә эшләделәр. Менә аңа рәхмәт әйтеп китик Русланга, Мәхмүткә, Мөниргә, Мөнирнең малаена. Менә шуларга. Синнән башка булмай. Синнән башка булмай. Менә рәхмәт әйтеп китәбез аларга инде менә. Шундый тәртип. Безнең быел янчык дип, янчык бетмәсен дип, янчыкны восстановить итик дип йөргәнгә безнең юбилей җылы быел 5 ел. Без бу эш белән 2007 елда йөз урак көч белән кайтып зиратта тота башлаган идек зиратның коймаларын. Шуннан китеп, аннан менә зират коймасын тотып, буяп, йортлар төзеп, күпер ясап, менә быел 5 ел булды. Аннан соң безгә булыша Аннан соң сайт та булыша. Менә бу син берек күрсәткән вакытта Янчык сайты дип күрсәтелде бит инде ул. Күпер дип кенә түгел, Янчык сайты дип. Татарстанда беренче балу сайты дип, ана Труд газетында язып чыктылар, беренче сайт дип. То есть республика тоже менә кызыксына мондый нәрсә белән. Менә әгәр дә хәзер авылга җитәргә китепсә, тагын телевизор килеп күрсәтәләр. Менә нәрсәдән башланган, нәрсә нәрсә белән бетте дип, нәрсә дип. Аннан соң хәзер авыл кешесендә дә өмет уянды бит. Күрәсез бит. Һәр авылга килеп, йортлар эзләп йөриләр. Йортлар эзләп йөриләр. Юл килә дип, уже белә кеше. Менә минем өем бар, гозерем бар шундый. Авыл кешеләре читтән килгән кешегә сатмасыннар, өйләрен сатасы булса да, читтән килгән кешегә сатмасыннар. Авыл кешесенә сатсыннар. Дөрес бит? Дөрес. Менә Исорак мәйеш кайтты, ташланган өй, нинди сөенеш, менә бигот ясап чыгыр алла бирсә, тәрәзәсендә ут җаны, тәрәзәдә янганлыктан да матур нәрсә. Дөрес бит? Караңгы өйдән нәрсә, нинди тулык бар? Молодец, рәхмәт. Менә Авылны төзекләндерүче номинациясе белән бүләклисебез килә безнең Шигапов Илсур Ахмедичны. Менә. Менә, молодец. Аннан соң икенче кеше менә авылны төзекләндерүче Мансур бит кайтып, тагын ташландык журналды бит. Мансур. Менә Мансурга. Менә иң Иң олы кешеләрендә осы безнең Габдулла Хатан. Сугышта катнашкан Габдулла Хатан мулла булып торды авылда. Күп җыллар тәртипле кеше бит. Тәртипле кеше. Әйбәт кеше. Картаеп китте, үзенең муллалыгын бирде ул менә Фәнилгә, бер сүзсез. Бүтән җирләрдә бит мулла кеше ул талашып ята ул, бирмичә. Габдулла Хаттабый шундый бөтен авыл халкы тота торган шундый кеше. Яншык әлмәндәре дигән номинациядә Габдулла Хаттабыйга менә Монда безнең арада утыра торган кеше бар. Флюр апай. Безнең авылның иң шәфкатьле кешесе дигән номинациядә Флюр апайга бирсәк бу дипломны, бер кеше каршы килмәс. Җык. Җык. Җык. Җәмәгать, минем бераз үпкәм дә бар. Тугызынчы май, без әйтәбез, тугызынчы май, зиратка барыйк, зиратка барыйк, зиратка барыйк. Бу кеше килми зиратка. Ну, бер сәгать, ике сәгать бит ирләргә әйтәм. Хатын-кызлар зиратка барып, чүп җиргә тиеш түгел. Ирләр барырга тиеш зиратка. Ике сәгать, сигезгә, тугызга җыелдык, унбергә менә бу йомыш бетте. Агачларны күчердек, артык агачлар бар иде, посадка кереп килә дигән итек якка. Эшле ике сәгатькә була бит. Елга бер көн узды, унынчы май. Ул зират өй янында кайткан саен нинди дә булса чүп ята.

Зиратның теге җагы коймасын уйнап тотып куйды, беренчедән. Икенчедән, аннан соң анда җылга менеп килә иде бит инде, хәл шүп ташлый торган җылга. Ул җылганы туктаткан вакытта бульдозерлар кирәк булды безгә. Ринат оештырып, дамманы тегеннән ачып җибәреп, Ринат эшләп киткән эшләр. Ринат та бик каты булышты. Мәчеткә дә менә пич алып бирде ул. Кыш көн, көнендә, шунда әйтәм, пич кирәк иде мәчеткә, көнендә шалтыратып чалды.